Dumelang! Le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e ra go bua ka di-trust. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, kgang ye ya di-trust ke tabe ke bua ka yone mo ditsetaneng kana dikgatiso tse tharo. Kgatiso ye ya ntlha e ke bua ke akareditse hela ka di-trust mme mo kgatisong ya bobedi ke tabe ke bua gore mokwalo o o dirang trust o tshwanetse go nna leng mo teng mme mo kgatisong ya boraro e leng ya bohelo ke tabe ke bua ka maikarabelo le dithata tsa motho o go teng ke trustee molao o o itebagantseng le di-trust ke trust property control act number 4 of 2020

mme gore motho yo o hiwang dithoto a kgone go di tsamaisa le go di dirisa gore maungo a tsone kana boleng jwa tsone bo kgone go jewa ke motho o sele motho o o dirang trust o e leng gore o ha dithoto tsa gagwe ke ene o bitswang gote founder kana settler Motho yo o amogelang dithoto tse e le yena a di tsamaisang o bitswa go te trustee mme o tla ba a di tshwere a di tsamaisa yana gore di te di um sologele motho molemo kana mosola o o bitswang go te beneficial yaanong ka ga molao mo ba kgonagala gore motho a le mongwe hela

mo go direlwa go itsa gore motho a bo a re ke dira truste ke tsenya dithoto mo teng mme a dira jalo go leka go tila molao kana gore a dire bokhukhuntshwane a hithe dithoto tsa gagwe ka go dira truste mme tumalano e ka gore e tshwanetse go nna mo mokwalong e tshwanetse gore e bo e gatisiwa le master of the high court ga o lebelela molao o wa number 4 of 2022 o go teng trust property control act mastera wa high court o hilwe dithata tse dintsi ga o ta mo go laoleng dikgang tse tsa di-trust pele ga tshimologo ya molao wa trust property control act ka 2018 Batho gantsi ne ba dira ditrust-e ka mokwalo o go teng notarial deed mme ba o gatisa ko deeds registry he mme molao o o tsentsweng ka 2018 o o hetotsweng gompieno e le trust property control act number 4 of 2022 O ne o bua gore o tshwanetse go gatisa mokwalo o wa trust le mmastara wa high court ka gore ka gore ke ena a hilweng dithata tsa go laola dilo tse tse go teng di-trust mme ebile mmastara wa high court o gatisa trustee wa ba kwala gore ke bomang ebile o tla ba kwala gore foundera kana o o dirileng trust ye ke mang le gore batho ba ba jang eh, dithata kana morokotso wa trust ye ke bomang di-beneficiary ebile mokwalo o o tshwanetse go supa gore ke thuto ehe kana dithuto dingwe tse di hiwang e le donation gore trust ye e kgone go nna teng Dithoto e kgona go nna madi, e kgona go nna ntu, koloi, sengwe le sengwe se e leng gore ke dithoto. Go na le mehuta e e harologaneng ya di-trust. E kgona go nna trust e e leng gore e itebagantse le boswa jwa motho mongwe yaka ke le bonolo yana ke kgona go dira trust gore ke e direle um ke e direla bana bana bane Go na le di-trust tse e leng gore ke tse di diretsweng go busetsa batho kana tsa bopelotlhomogi mme ebile ke tshwanetse go bontsha gore o e leng gore ke foundere kana ke settlera e kgona go nna motho wa nama le madi kana e kgona go nna motho o o dirilweng ka ga semolaong yaka kompone ga mmogo jalo trustee le ene e kgona go nna motho wa nama le madi kana o o dirilweng ke molao ga e le gore ke motho o dirilweng ke molao go tshwanetse go nna le motho wa nama le madi o e leng gore ke ene a tlhophiwang go diragatsa dilo tse di batliwang ke trustee e e dirilweng ka molao mme ebile le di-beneficiary hela yalo e kgona go nna batho ba nama le madi jaaka ke bua ka bana bana bane kana e kgona go nna motho o o dirilweng ka ga semolaong ke ga ke ga sekai re kgona go bona ba sos go diriwa trust gore Batho ba e leng gore ba tsaya maungo a trust eo ke yone SOS jalo jalo go kgona go nna di-trust tsa mehuta jaanong jaaka ke buile trust e tshwanetse gore e bo e gatisiwa ka ga molaong le mmasara wa high court mme go na le batho bangwe ba e leng gore ba na le teta ya go thusa go gatisa um di-trust jaana Mme batho ba ba tshwanetse gore ba ikwadise le mmastara wa high court bone ba bitswa trust service provider mme go na le batho bangwe ba ba letlelelwang ka ga molaong gore ba thuse go gatisa di-trust yana mme ba sa tlhoke gore ba ikwadise le master of the high court sekai sa batho ba e ka nna diagente

o kgona gore a bo a baya di-trustee mo maemong kana a ba ntsha a bo a kopa um mekwalo e e rileng ga go ta mo di-trusting jalo jalo yaanong go botlhokwa gore o bo o bata molao wo wa trust property control act number four of 2022 ga e le gore o trustee kana o ikaelela go nna trustee kana ga e le gore foundera o batla go dira trust go o itse gore dithata tse di leng mo teng tsa mastera ke eng motho o e leng gore o tlhophilwe e le trustee o tshwanetse gore a bo a emela pele go hiwa mokwalo ke mastera wa high court o o bitswang gote letters of authority Hela ga e sa nne le mokwalo o, ga a na teta ya gore a bo a dira sepe se se amang trustee e. Mme ebile batho ba tshwanetse go tlhaloganya gore ha ke le founder kana settler ke ha trustee dithoto tse ga e sa tlhola e le tsa me ka ga molaong. Mme ebile ga se sa trustee dithoto tse le ga trust e se motho o o dirilweng ke molao ga di a tshwanela gore di bo di kopakopanngwa le dithoto tsa trustee di tshwanetse gore di bo di agelelwa ka gore ka gore di tshwaneletswe gore di te di jewe monate ke batho ba e leng gore ba na le thata eo ba ba bitswang beneficiary mme

mme ga e le gore ga ba dire jalo trust e e tabe e bolawa ka ga molaong mme dithoto tsotlhe tse e le tse di leng mo go yone di tabe di tsena mo go teng void trust fund e e leng gore ke ya puso mo go raya gore ga e le gore

ebile ga ona ka ga o beilweng ka teng mo molaong mo o supang gore motho o ka tsaya jang dithoto tseo go tswa mo go yone void trust fund ka jalo ke molato gore batho ba e leng di-trustee mo trusteng ba tlhoke go e gatisa ga e le gore o tsere sengwe sa mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le rate le subscribe e be le letsa toloko gore ga ke tsenye kgatiso e ntšha le kgone go itsisiwe ga le ka ntsha la morago mo maranyaneng a facebook at botswana thinking law le twitter at bw thinking law le ka bona gore ke tsenya gale le gale ka melao mme ebile nngwe ya dilo tse neng ke bua ka tsone mo nakong e ntseng mme e tla go sekgakala ke buile ka dithata tsa master of the high court ga go ta ko go tsa boswa yaanong dithata tse di beilweng ka ga molaong wa trust property control act di tsena ga godimo ga dithata tse dingwe tsa master of the high court mo kgatisong ya bobedi yaka ke buile ke tabe ke bua gore ke eng se se tshwanetseng go nna mo teng ga mokwalo o o goteng trust instrument gore kote e siame ka ga molaong mme mo kgatisong ya boraro ke tabe ke tsenelela ko teng